Nasipur hmanna tur tho kha a nia Nasin pawh a par vul nasa ngang mai a he channel lo en tute zawng zawng kha Nasin kut hmang turin ka rawn sawm chauh a ni. hei keini hi nursing kut a kan tel thei dawn lo va a hmain kan han kal lawk a helai tihna ber hi kan hmu em em a ni a mawi a mawi dawn lutuk a hmunah kan ti leh ang helai a kawng vel lo siam tute an nia hei an hahchawlh lai kan ang a. mawi tak a ni hei a par vul a vang lai ala thleng lo deuh niin kan hria mawi tak a ni mawi tak hei mawi lutuk mawi lutuk hei thui ahh lak peih chhung a awm a maw tih mai tur hi nia.

aw an ni hi aizawl nursery atanga rawn kal engti tura kal ngei anih hrim hrim e e tihian chhungkua in maw e.

A ni le hna sin te hi mawi ti ve hrim hrim em um nite a mawi ti vak lo mi ah va buai thla nang mawi lutuk maw eh oh ole ole hei chhungkua tena kal na chi em em mai a nia chuvang chuan in ahe video lo thlir tu zawng zawng te kha nahsin kut ah kal ro in in chhir lo ang rilru thawven na ah mit te pawn a that phah nge nge ang chhungkua in in kal dawn nia ka rawn sawm cheu a ni a mawi lutuk hei fan tham fe a awm a ni kum lam nahsin kut ai khan a let eng emaw zat in an lo ching pung a zau a. Chuvang chuanin chhungkua thian ho pawl ho te pawn kal ro bus ten kal ula chang ih thil tawn zen zen loh hmuh ngai zen zen loh a ni a chuvang chuanin ih in inchhir dawn lo kal ngei ngei ro a mawi lutuk boruak nuam si chu chu-- Aa kha i duh sak takin ka sawm cheu a ni. He ti zawng te hian la teh ang hei hi a chan ve vel a khai khai khai. Tiang em em hianin champhai a i hetiang hnah sin kut buai pui tute hianin hna lo thawk nasa hi ropui a ni. Champhai khua an tang rual tlang sam te laiah ah zotlang ruan tlang te an tang rual em em mai a an phur em em mai a thei apiang hna tlangin an thawk chhuak a sum leh pai an inseng a ni hna tlang te tlang lo te a mi aw hei a nei tunu hemi ram nei tunu pisai a ni a hei a thlam pawh-- a nalh em em mai a ih tihianin aw hei nimin ah mo neihna kan rawn kal a chu chu helai hmu lo a haw kha chi si lo a kan rawn kal ve lawk a nih hi ni dawn tak e tawh Puazama nia hna sim kut a a hruaitu a buaipui tu aw. Mual buh buma te leh hei heng lai zawng zawng pawh ih a idea ih a plan tu architect Puaza hmel ang deuh hian han in her deuh teh a mawi aw ni kha ih eng lo teng han i duh zawng han sawi ve hrim hrim teh mi lo kal tur sawmna ang chi ni emaw a dim dawi dan tur te enkawl leh. hna tlanga in thaw chhuah a ni emaw eng nge in insen so dan zawng zawng tha a chhinchhiah kel kel ang kha chu har mai thei a amarawh chu a tlangpui in an hrilh la ihh mipui han sawm aw mipui in sawm dan tur te in thluak hman zawng zawng te kha a pawimawh riau in ka hria nia ah he hna chhingkut sanghnih sawmhnih leh panga inbuatsaihna tur hianin nikum-- kan hnah sin kut zawt tang khan kan bei nghal char char a, a chhan chu hnah sin chi te kha kan han khawm ve leh malh malh a, chuan chumi hnuah chuan a kung ro te kha kan han sing sa a, tichuan tun kum kum thar atang hianin a kum bul atang khanin hma kan han la ve leh mawlh mawlh a, tichuanin ti laia kan hnunga hnah sin kan chinna hmun hi Pisai te ram a ni a, heti lampang hi-- Kan sawi tak ang khanin Pisai te ram a ni a, Pisai te hian hnah sin chin atan an ram hi phal takin min hman tir a. Tichuan heti lampang kan vei lampanga hnah sin lo vul chukna hi Pu Liantluanga Ruan Tlang a nupui chu Pi Masangi te an ni a. Chu mite chuan an ram phal takin tian Champhai Nature Conservancy, CNC, ten hnah sin chin atan phal takin min hawh tir a. An chungah pawh lawmthu kan sawi nghal ni sela, e an ni zarah tian Pisaiin leh Pu Liantluanga te zarah tian heti la lampangah hian hnah sin e mawi takin tian a par theih phat ta a, an chungah pawh lawmthu kan sawi nghal ni sela. Tichuan e. Hnah siin kan chin na tur hian in April thla bawr vel atang in heti lai hian tractor in hna kan thawk tan a, ti chuan hna tlang in kan theh ang ang ten kan han hei chho a, hna tlang pawh kan thawk tha thin a, member te pawh kan phur a, kan lawm khawp mai a. Tichuan hna sin kut hi October ni sawm pali atanga sawm pasarih inkar hian tan kan tum a, chung hunah pawh chuan hmun hrang hranga tangin he hna sin kut hi mipui kut a nih angin rawn chim theuh turin kan insawm nghal ni sela a lawm um e. Chuan a nih leh, ni e, helai kham te hi engtin nge inhman dan tura hi hei eng-- Helai hian eng nge ei tur te in siam dawn nge a kawt zawl ah te hian in engtin nge eng nge awm dan tur. Aw ti lai ti lai i thlam hi pisa i te thlam a ni a chuan a kawt zawl ah hian in stall hi kan siam ve leh dawn bawk a ti lai hian stall pakhat kan siam a chu chu chumi stall siam tu te chuan heng lai a kawt zawl zawng zawng ah pawh hian in ih-- anmahni khan in ei leh in te an siam ang a, stall piah khan ei tur siamna a ni dawn a ni, e a fuh dawn hle mai a, chi hrang hrang khan a ni dawn turaw, a fuh dawn khawp mai, hei ei tur chi hrang hrang a awm dawn a, tichuan helai hian in eng nge tui chen na tur deuh nge nia a khawlai in siam mek a te khuh eng nge pisai te hian in a naupang lum ti lutuk han in chiah daih na tur ni ang a turaw, a ni ang pisai, umm khawlai te ho, aw an tu te. Thaltuk hei thlam in nei nuam in nei nalh si a hei kum in zet chu a pui dawn e la kal ngai lo te rawn kal teuh kal tawh pawh a kal nawn leh ro a hma ni kum ai khan a pui a ni in lo thawk nasa thlalak ah hian in kan lo hmu ve fo thin a khatiang kha chu-- Alo lang tlem em a nih tawh. Thlalak ah chuan a lang zawk theih lo a, a hmun a kal chilh ngai thil a ni. A nih chuanin khi ti lai tang khian thlui a uai thlak na te khan siam dawn ti te khan ka hria. Aw zip lining hi khi ti lai thiang kung chak ah khianin khit atang khian an rawn tawn ang a, he ti lai ban ah in phun ah hian an rawn uai thla dawn ta a ni khe tah khian. A va nuam dawn em? A paragliding lam ho pawh an rawn che leh dawn lo. Zira PC ho in. Aw, Zira PC rawn kal te ka hman ni kha ka hmu a. Eee khai ngawi teuh ngawi teuh. Oi Zira PC hi ka hmu chak teh mai nia aw. Aw ka lo hrilh ang a maw? Aw. Thla i lak pui dawn. Ka ngaisang tawp aw Zira PC kha maw? Aw. Ngaisang tawp. A ngaihsan awm alawm hetiang ang. Nihuaisen. a tha lama mi huaisen maw ka en ngun lutuk a eng lo hi aw aw aw ole a tuan na vel hi maw aw um eng emaw han sawi duh awm te hian han sawi dawn a ni a ni hi ah eng nge hemi mah sin kut ah hian eng nge nih na ah side ah hian robi ka nia tha zel ang maw aw chuan hei kan hnah sin thawh te kan bei ve nasa a kan hnah sin hun te Tichuanin tah hian nuaih chiang nuaih tam tak a kal a, kan pawl hi pawl te reuh te kan nia sian si sum nei lo em em maw i mimal tlawm ngai ten enge sum leh pai te an rawn donate a chu mi piah lamah chuan mimal sum ba in tunah hian i kan thawp a nia tun hi a lo par ve ta a tihian i a thlawn tawp aiah-- Mi pakhat tan entry chen sawmhnih kan ti ve a nih chu an la ve a, a thei te chuan an phal ang ang min pe thauh a, phal ang ang kha kan dawng thei vek a ni tih kha ka sawi thei tawk ni mai se. A lawm awm lutuk a, he lo thlir tu ten cheng sawmhnih helai a sen a kan tha na miah lo ang tih ka ring tlat a ni. A mawi eee mai mi ram ni sela kan kal duh dawn tho tho a ni helai kan ramah hnaite ah hetiang anga mawi lo awm hi kan van nei em em a thawk tu te an fak awm a ni Khazawl atang eeh in vawi khat kal na ni em helai hnah sin kut nikum lamah in kal tawh em aw nikumah kan kal kum inah a vawi khat na eeh a nih chu.

ring tawh lo hei hi a lui lui a thupeih awm lo a hna sin kut ber a kal a awm pawimawh a tak tak a hun ka nei lo a hun han nei ula an awm dan chu hei hi an thian te aw hei hi apui a ni hi champhai khua hei hi maruati chamchai mari waste aw aw aw. nuah min ti em aw a cham phai tan chuan ngai kha ni mai a tara aw i vawi khat kal na a ni leh aw halai hmun chu ka vawi khat a ni nuam i ti em aw nuam a kan phah pawh a dang sum sum mai a dik chiah tara kan thleng chho a thli thaw thli fim nen tara a nuam tak a ni. Saw lai saw a hna sin tak tak awmna chu ni ta maw? A ni le ka pu nang khawi atang a lo kal nge? Kei hi Mizon Vengthlang lam a ni tak chu i kal tawh ngai em helai hi? Helai mual nuam an tih tak hi chu ka vawikhat kalna a ni. Nuam i ti em? Aw nuam, paihmel. hnah sir kut kal te pawh hi chak ngawt lo a ni e a dik chiah tawrh a hei kan channel ah te in lo in lo lan in lo lang ve dawn sia nghal dah aw chuan eng nge ni champhai khawm la hmu lo tan eng nge i han sawi vel te hiam viau in ka ring ah tawrh a.

Hei a nalh em em mai a champhai hi tun hi a mawi lai ber a ni aw lukhum thlawk up lai te pawh kan la val lo pawh i le mai te râw anih hi kan hriat ta rei tawh a.

Aw Narsing puta kan puipa te tak tak ti hian an nitin mai hi ti hian a pawk in diam phei thin a an ṭhu lem lem mai a vawiinah pawh hei zun in tih ten an va tar dawn a nia an rawn tling far mai a hei Tunah hian Champhai mual buk bum ah kan awm mek a, mihring par a mawi ngang mai, a vul tha chek chek khawp mai, tlawhtu pawh a tam.

takin thaha tam tak an seng a an ti fai a chutih laia mimin a lo chil chhiat em aw a par loh mai mai te a rem lo a ni